Léif Fans, de Moie wenden ech mech direkt un Iech, nodeems ech elo laang de Rapport vun der Superdrexesch, also dem Audit, gelies hunn. Fir eng Kéier kuerz Iech ze erklären, Gëschter ware mir an der Ëmweltkommissioun an der Chamber a mir kruten do, ech kann et soen, den Audit virgelot. Mir krute mol fir d'éischt mëndlech virgestallt, wat an deem Audit vu Muller et Associés erauskomm ass. Mir kruten dat erkläert, haten awer zu deem Moment leider net schonn d'Dokumenter do leien, soudass mer elo iwwer Nuecht eng Kéier gekuckt hunn, wat iwwerhaapt an deenen Dokumenter am Detail drasteet. Mir hunn natierlech direkt eis. Froen an där passender Kommissioun gestallt, haten och ganz vill Notizen direkt geholl fir déi Froen ze stellen, well fir de Kontext eng Kéier ze maachen, also d'Superdreckskëscht ass och fir eis Piraten eng gutt Geschicht, wann et ëm de Recycling geet a wann et dorëms geet, wéi een, déi Produiten entsuergt. Et ass awer elo esou, datt sech jo erausgestallt huet, datt eigentlech de ganze Projet vun der Superdreckskëscht fir eng Firma eng Goldgrouf ass. An dat ass jo ee vun de Problemer, dee sech eigentlech hei stellt. Den Audit ass jo guer net dorëms gaangen, ob d'Idee vun enger Superdreckskëscht oder esou sollt gutt sinn oder net. Dat wollte mer als Chamber och guer net wëssen, well mir wëssen eigentlech, datt mer gären dee. Service ubidden, well déi och wichteg ass fir d'Leit. Dat heescht awer net, dass grad d'Regierung oder eng geziilte Ministesch net eng Kontroll soll driwwer hunn, wat herno mat deene Gelder geschitt. Mir schwätzen hei vun iwwer 90 Milliounen, déi an deem Deal do mat dra sinn. An deementspriechend gëllt et grad fir eis als Parlament, fir en A dorobber ze hunn, wat do geschitt ass. ginn elo eng Kéier kuerz mat Iech duerch dee Rapport, well ech muss och soen, ech si e bëssen enttäuscht, wa Madame Dieschbourg gëschter grouss um Fernseh a Radio an iwwerall gesot huet, an deem Audit wär kee Problem opgetaucht, well eis Lektür an am Dokument steet et och ganz anescht. Doten ass, soe mer emol, liicht ugeflunkert, wat eigentlech wierklech an deem ganzen Audit erauskoum. Et ass einfach. Mee schéi geschwat, wéi et eigentlech ass, de Problem bleift bestoen. An gëschter an der Kommissioun goufe mer natierlech op d'Zäit gespillt. Déi gréng Vertrieder hu gesot, oh, schnell, schnell, mir musse véierel vir fäerdeg sinn, mir musse, bon, herno wousste mer, datt wéinst enger Pressekonferenz un d'Ministesch herno hat, dat natierlech net einfach mécht, d'parlamentaresch Aarbecht, well déi awer Froen ëmmer opstinn. An et war awer erschreckend, vun de Majoritéitsparteien huet gëschter keen d'Wuert ergraff. Et waren den csv, den Här Roth an den Här Galles an dann ech fir d'Piraten, déi do d'Froe gestallt hunn, dem Här Heinz, deen den Audit gëschter virgestallt huet, an eigentlech déi Froe vu menger Säit, déi ech gestallt hunn, hunn elo nach nach méi Froen a méi Problemer opgeworf, wéi eigentlech dat Ganzt bruecht huet vum Audit selwer. Dat heescht, mir sinn net. wierklech méi kloer erausgaangen, am Contraire, mir kruten eigentlech duerch en Audit bestätegt, wat virun dräi, véier Méint schonn an der Diskussioun war, dass eben do eng Goldgrouf ass fir eng Persoun, eng Famill, wéi mer gëschter erkläert kruten, déi an deem Beräich kommerziell ënnerwee ass. An dat Ganzt, an dat ass eben dee groussen Elefant, deen am Raum steet an deen hunn ech och gëschter ugeschwat, ouni do awer eng konkret Äntwert ze kréien, Et ass ee Beamte mat, den héchsten am Ëmweltministère, deen dat Ganzt zougeschoustert, wéi een elo nenne wëll, huet, iwwer Relatiounen iwwer Joren eraus, wou herno bis souguer op familiär ginn an souguer de Jong jo och agestallt ginn ass an d'Akademie. Do ginn ech awer elo nach gären eng Kéier mat Iech am Rapport, am Audit selwer mat duerch. Ech mengen, Dir verstitt jo och, dass ech elo net kann Iech de Ganzen Audit hei online setzen. Ech hoffen awer aus Transparenzgrënn, dass d'Regierung wäert déi ganz Datei online setzen an dass da jidderee sech seng Meenung ka bilden. De Moie sinn ech fréi opgestanen an hunn dat Ganzt duerchgelies a wäert Iech elo mol e puer Elementer hei mat weisen, wou mir virun allem opgefall sinn a wou eigentlech mer, jo, vill Suerge maachen, well se eigentlech beleeën, wat de mir geduet hu wat eigentlech de Problem ass an dofir een dat einfach net esou stillschweigend kann hinhuelen, well et däerf ee jo bei deem Ganzen net vergiessen, datt weiderhi wäert d'Geld an d'Superdreckskesch fléissen. Mir schwätzen do vun iwwer 90 Milliounen an, bon, komm mer fänke mol un a mir gi fir d'éischt emol eran a mir kucke wat am Audit do genau gekuckt ginn ass. Also komme mir fir d'éischt an d'Missioun eran. D'Missioun seet jo ganz kloer, an dat ass jo schonn ee Kritikpunkt, wou mir Piraten hunn, dass net wäit genuch gaangen ass, wat eigentlech gekuckt ginn ass, dass d'Fonctionnement selwer vun der Superdreckeg, wat se maachen an esou weider, dat stoung guer net zur Diskussioun. An dat ass eigentlech och eppes, wat mir, Net Ukraine, dat ass eigentlech gutt. Also d'Superdeckskëscht selwer ass, ass gutt. Ähm, de Problem ass jo, déi, déi ganz Diskussioun ass jo dann gaangen, dat den, wat huet ee vum Ministère dermat ze dinn, wat huet déi, déi Famill Walter dermat ze dinn, an dat gouf nu mol net gekuckt. Dat heescht, d'Ministesch kann och guer net dovunner schwätzen, datt näischt derbäi erauskoum, well, bah dach, wann een net kuckt, kënnt och näischt derbäi eraus. Dat heescht, wann Dir iergendeng komme gelooss hutt an Dir, Dir sidd ze schnell gefuer, An dir gitt ugehalen an de Polizist kuckt awer just de Pneu a seet, Är Pneu ass an der Rei. Dir sidd zwar ze schnell gefuer, mee dat kucke mer haut net. Ee gutt, da kënnt der net herno heemgoen a soen, Ah, ech sinn net ze schnell gefuer, de Polizist huet näischt gesot. Nee, de Polizist huet just net gekuckt. Dat ass eben de Problem bei där ganzer Geschicht. An ech weisen Iech do eng Kéier kuerz d'Limitte wou se ganz kloer och opgezeechent hunn. Dat sinn déi folgend, dat heescht, Et ass ganz kloer am Audit, dass dat Firmegeflecht, déi Structure financière de la société OSL an de ganz wichtege, ebe déi Millioun, de Flux financier entre les sociétés net gekuckt ginn ass. Dat gesitt Der jo hei, dass dat esou eent zu eent och an deem Audit erkläert ginn ass. Bon, den Haaptproblem gouf also net gekuckt. Jo, dann hänke mer, ne? Dann, an ech wëll nach eng Kéier kuerz erklären, wéi den Audit zustane komm ass. Den Audit ass vun der Ministesch an Optrag gi ginn. Den Audit ass net, wéi dat vläicht heiansdo dobaussen esou duergestallt gëtt, fälschlecherweis vun der Chamber an Optrag ginn. Et ass d'Ministesch, déi huet deen Audit an Optrag ginn a si huet och festgeluet, wat gekuckt gëtt. Dat heescht, do hänke mer einfach. Mir als Chamber hate gëschter och déi Diskussioun. Ech denken, d'Oppositionsparteie si sech do och alleguerten, si net alleguerte geäntwert, mee wann ech eure Kommentaren herno an der Press matkréien, si se sech awer enger Meenung, dass mer eigentlech en Audit bräichten, wou dat ganzt Firmegeflecht kuckt. Zumindest d'CSV an d'Piraten hu gëschter ganz kloer dofir plädéiert a mir Mir wäerten och deen Untrag an der Chamber stellen, fir dass, ob nach en Audit kënnt, wou déi ganz Geschichte kuckt. Well, wéi elo grad beluet, wann där en Audit erageet an dee kuckt guer net, ëm wat et geet, tjo, da braucht Der jo u sech keen Audit. Dann ass et einfach, fir sech herno virun d'Press ze stellen an ze soen, Ah nee, do war näischt, wann net dat gekuckt ginn ass, wat eigentlech kuckenswäert war. Esou, ech hu mer e puer Saachen erausgeholl. aus dem ganzen Audit, déi elo de Moie ganz interessant war. Ech kucke fir iech d'Fënster hei e bësse méi grouss ze maachen, soss ass dat e bësse kleng. Zum Beispill, also ee grousse Problem ass jo, déi Firme vun den, der Famill Walter, déi jo déi iwwer 90 Milliounen iwwert d'Superdreckskëscht kréien, sinn da bei der Superdreckskëscht souwuel Fournisseur wéi Client. Firwat ass dat problematesch? Ma ganz einfach, esou kann ee Geld iwwert d'Superdréckskëscht, wat vum Staat kënnt, u seng Firmen, well et ass ee jo selwer Fournisseur a Client bei deem Projet, wou de Staat finanzéiert, weiderginn. Dat heescht, et kann een och d'Rechnungsbäiträg esou fixéieren vun dem Fournisseur-Client, wéi. een herno gutt Geld dermat gemache kann. Dat ass jo ee vun de Problemer. An do komme mer op dat ganzt Firmegeflecht, dat wierklech komplex ass. Mir Piraten haten et schonn eng Kéier auserneegeholl an eng Grafik gemeet. Elo ass hei, ech kann lech déi ënner eng Kéier weisen, mee elo ass emol hei déi offiziell aus dem Audit, déi sech eigentlech mat mat eiser deckt, well mir haten zwar nach zwou, dräi Firme méi fonnt, mee hei ass emol déi aus dem Audit. Dat heescht, Dir gesitt ganz kloer, dat ass e rise Firmegeflecht. Do sinn esou vill Firme vun der Famill Walter an déi stinn alleguerten dann erëm an engem Lien mat der Superdaskech. Do fléisst also rëm Geld duerch. A bei deem Ganzen dierf ee jo net vergiessen, Keng aner Firma, a mengen Aen, hat eng reell Chance, fir deen Optrag ze kréie vun deene Mënsche wéi engem. Well den Här Schmit, ech soen den Numm elo, well en an der Press stoung, also ech géing soss keng Nimm hei soen, och net dee vum Här Walter oder vum Här Schmit, déi stoungen eben an der Press, dofir kann ech déi och de Moie soen, déi haten awer an den Ausschreiwungen, haten aner Firmae guer keng reell Chance, well den Här Schmit, dee jo. Perséinlech, d'Kanner sinn iergendwéi verpettert, de Bouf gouf agestallt beim Här Walter. Den Här Schmit, deen dat Ganzt fir d'Ministesch Dieschbourg jo geleet huet, also awer ënnert hirer Verantwortung, huet dat Ganzt jo esou gedréint, och bei der Ausschreiwung, dass just een a Fro kënnt, de gudde Kolleg Walter. Dat ass jo de Problem. Dat huet och den Audit esou festgehalen. Ech zéien iech kuerz eriwwer. Sou, also den Audit huet festgehalen, dass et nëmmen ee Mount, a mir schwätze vun 90 Milliounen, ne, vun sengem Riseprojet, ee Mount, dir gesitt et hei, un délai d'un mois pour se positionner suite à la publication de l'avis du marché. Dat heescht, et war alles schonn. Am Virauser esou gemeet. Jo, et ginn och aner Ausschreiwungen, dat, dat muss ech jo korrekterweis soen, vun engem Mount, awer net, wann et déi, en vigueur huet, déi Gréisst wéi eng Superdexbech. Si schreiwe jo dofir, da schwéier ze soen, do ginn ech hinnen och Recht, am Audit, ob en aner Acteuren hätte sech kinte positionéieren. Mee ech eng Géigefro. Firwat gouf vum Här Schmit esou e kuerzen Delai gewielt? Dat ass jo d'Fro an där ganzer Geschicht. Firwat gouf bewosst esou e kuerzen Delai gewielt fir e Projet, deen, ech mengen aus dem Kapp eraus, zéng Joer wäert lafen? Kënnen och e bësse manner, mee, oder e bësse méi. Dat heescht. Et ass e Riseprojet, wou ee sech dann awer Zäitdrock gëtt, fir dat ze kucken. An natierlech ass de best friend vum Här Walter, deen déi ganz Ausschreiwung mécht do scho jo net un, datt do virdrunner iergendwelch Informatiounen erausgaange sinn, wéi do am beschten déi Ausschreiwung ze beäntwerten ass. Also dat wär jo nach méi krass. Bis elo hunn ech och keen Element dovunner fonnt, mee dat ass e bësse wéi, bei der Aarbechtsplaz. Dat kritt een net nogewisen. Dat ass nämlech och en interessante Punkt an deem ganzen Audit. Ähm, ech weess, dat ass, et deet mer ëmmer schwéier, well dat zimlech perséinlech ass. Mee bon, hei steet den Numm dran. Ähm, den Numm stoung awer och an der Press, dofir bréngen ech dat elo mol esou. Ähm, de Bouf vum Här Schmit, dee Superdreckskesch, den Deal vun 90 Milliounen suivéiert huet am Ministère, Huet deem säi Bouf huet per Zoufall an der Superdreckskesch Academy e Poste kritt. Sou, dat hunn ech och gëschter an der Kommissioun dann do sou nogefrot an do koum dann eraus, et war keng Publikatioun do. Ok, hu ech geduecht, vläicht war dee Mann sou gutt, dass en se keng Publikatioun haten an et war keng Virkontakter do. Nee, krut ech dann do als Äntwert, jo, de Bouf Hätt also schonn e Stage bei der Super Deichkiirch gemeet, wou dann déi och net einfach esou dru komm ass, an doduerjer hätten se dann deen einfach emol esou fir dee Posten, quasi kéint een och soen, dee Posten ass geschaf ginn fir déi Persoun, geholl, ouni eng Ausschreiwung ze maachen. An dat gesitt Der hei am Rapport och ganz kloer. De ce fait, ce post n'a pas fait l'objet d'une publication. Voilà. Also, mir sinn hei an engem Kontext, wou dee Mann um Ministère, den Här Schmit, iwwer 90 Milliounen der Superdreckskëscht gëtt. Op där anerer Säit, an, laut Ministesch huet dat jo guer näischt mat Linn ze dinn, wou ech anerer Meenung sinn, huet dann, gouf de Bouf dann bei där Entreprise, déi déi 90 Milliounen kritt, also der Sous-Entreprise vun der Entreprise, déi déi 90 Milliounen kritt, gouf deen agestallt, ouni dobaussen no anere ze sichen, baséiert um Argument, datt dee jo schonn eng Kéier, warscheinlech och iwwert de Kontakt vum Papp, e Stage hat. Ech loossen dat emol einfach esou stoen. Dat ka jidderee vun iech sech do elo säi Bild maachen an dorauser denken, wat e wëll. Fir mech ass Kloer an dat Richteg. Sou. Komme mer zu dem Firmen geflecht mat den Facteur. Wéi leeft esou eng Facturatioun of? Sou, muss dat mol nach ranzéien. Voilà. Wéi leeft esou eng Facturatioun? Also. Déi super Dreckskëscht vum Här Walter. OSL, gëtt d'Facturen der Madame Dieschbourg, also hirer Verwaltung, fir dass déi se da bezilt. Sou, elo gesitt Der, ech hu Iech jo virdu gesot, den Här Walter ass iwwert seng Firme selwer Fournisseur. Sou, um Punkt 2 gesitt Der elo, Facture fournisseur, komm dran, ass jo kloer. Déi kann jo do dann dropschreiwen. Äh, fakturéiert sech jo an der Superdex geschëtzt sein. Dat geht dann, kann ich bald net gleewen, bei 90 Milliounen, iwwer den manuellen Encodage an enger Excel-Datei, déi der hei gesitt, geht dat bei de Ministère. So. De Ministère guckt dat dann. Lo guckt de Ministère awer net op dee Montant oder wat de Fournisseur, dee jo dann och den Här Walter ass, berechent huet en relatioun, ech hunn nämlech gëschter explizit gefrot, wéi dat mat de Präisser ass, ob gefro gekuckt gëtt, sinn déi Präisser Marchéspräisser oder net. Ech krut keng Äntwert. Ech, ech hoffen, ech kréien do nach eng keng Äntwert an ech hoffen, ech kréien eng Äntwert, dass all eenzel Facteur gekuckt gouf, ob et de Marchéspräis ass, wou dee Fournisseur, dee jo och den Här Walter ass, facturéiert huet oder net. Mee den. De Ministère kontrolléiert jo mol net de Präis a sech, de Ministère kontrolléiert jo just mol, ob déi Facture do ass an ob déi bezuelt ginn ass. Gutt, ech halen un, dat ass ëmmer de Fall, mee elo kënnt et awer eraus, An deenen eenzelne Facturë sinn jo nach Feeler a se si jo alleguerte manuell. Dir gesitt elo hei eng Kéier kuerz, wat do alles gemeet muss ginn. Do sinn Erreuren drop, do si Facture zum Beispill en double, non éligible an esou weider. Et gëtt alles gekuckt, kontrolléiert, dat ass alles richteg. Ech vertrauen do och dem Ëmweltministère, dass en déi Beamten, déi déi Facturë kontrolléieren, dat richteg maachen. Also ech wëll net alles schwaarz malen, ech, ech vertrauen hinnen och. De Problem, wou sech eben hei stellt, ass éischtens, dat Gan, s gëtt op engem Excel gemeet, onvirstellbar. Ech mengen, all kleng Firma an déi a mir schwätzen einfach nonch um Himmel. All kleng Firma ass do besser organiséiert, wann se Geld vum Staat wëll. Gëtt alles manuell gemaach. Dat heescht, dat gëtt net digital, gëtt net, dat ass keng künstlich Intelligenz, déi dat Ganzt iwwerpréiwe kann, et gi keng Relatioune gekuckt an esou weider. Dat ass schonn ee vun de grousse Problemen an der, an der ganzer Facturatioun. Dat heescht, mir hunn hei e rise Projet, wou ënnert Facturatioun derbäi e Lapsus ass. Dat heescht net nëmmen, datt den. dee wou déi super Dreckskëscht fir de Staat bedreift, Fournisseur a Client ass, an soumat Facture ka schreiwen. E kann awer och nach Frais schreiwen, dat däerf een net vergiessen, well e Fournisseur, de Staat rembourséiert jo verschidde Frais fir déi super Dreckskëscht. Elo kann dee Mann awer iwwert seng sëllegen Ënnerfirmen Frais generéieren. Huele mer elo zum Beispill, dat hu mer virun véier, fënnef Méint schonn opgeworf, Do ginn vill Questions parlementaires vun de Piraten derzou, wat den Franchise ugeet. Sou, komescherweis ass bei der Madame Dieschbourg nämlech deen eenzegen Ministère wou seng Marken net, also d'Mark Superdreckskëscht, kuerz fir ze erklären, am Ausland kann een theoretesch d'Formel vun der Superdreckskëscht nach eng Kéier uwenden, et kann ee se franchisen, dat ass e bësse wéi McDonald's, Burger King an esou weider. Dat heescht, do kéint en aner, där kéint elo higoen a soen, hei ech maachen eng Superdreckskëscht am Land XYZ. Mir hunn eis dat da gëschter gefrot, well dat wier och nach eng Kéier. Geschäft vun Honnerttausenden Euron, dat déi déi Franchise-Geschicht. Hunn ech da gëschter gefrot am Audit, den Här Heinz, dee dee ganz neutral ass, dee ech hunn déi just gefrot, well deen eben den Audit gemeet huet, deen huet keng politesch Responsabilitéit, ähm, ob aner Firmen dann déi Franchise ugefrot hunn. Nee. De Franchise war exklusiv fir Firmen, déi dem Här Walter gehéieren. Techne Här Walter huet fir de Staat, iwwert de Staat, wéi och ëmmer, et muss een do kucken, eng Mark ugemellt, déi awer net am Recht am Moment am Staat sengem Recht ass. Mir hunn aner Marke beim Staat, dat hunn ech extra nogefrot, aner Ministèren, ech mengen dass d'Classe moyenne, Economie, déi Made in Luxembourg an esou Geschichten, déi hunn, sech selwer déi Mark ugemellt, dat heescht dat bleift an der Kontroll vum Staat. Während beim Ëmweltministère, d'Madame Dieschbourg, ëm Här Walter d'Verwaltung vun der Mark ginn huet, souwéi all d'Rechter. Dat heescht mir hunn do nach e Problem. Sou, dunn hunn ech am Doom gëschter gefrot, wéi et dann ass mat deem Geld wat do rakënnt, well den Här Walter ass jo och eenzege Client vun deene Franchisen. Hunn ech dann do gefrot, jo, do kann een dann déi Fréen ofbezéien. Dat heescht de Staat kritt och nach net 100 Prozent vun deenen Franchise vun enger Mark déi hien eigentlech eigentlech dem Staat misst gehéieren, just duerch hei en politesche Feeler wisou och ëmmer bemol der OSL, der Firma vum Här Walter, der Famill gehéiert, kann hien awer seng Fréen ofzéien. Wa mer awer elo wëssen, dass e selwer Fournisseur, Client an esou weider ass, ech kann een nach freeë vun engem Franchise ofzéien, wou e sech selwer geschriwwen huet. Ech sinn och frou, an dat muss, ech wëll net alles schwaarz molen, et gi jo och gutt Elementer, dass och den Audit ganz kloer seet, déi Mark misst zeréck bei de Staat, zeréck bei den Ëmweltministère, dass en déi herno och iwwert déi Mark kënne verfügen a villäicht och aner Firmen op der Welt dat Ganzt willte maachen, fir datt mer do viru kommen. Ech kann Iech dat hei nach eng Kéier ablenden, well dat jo och alles faktebaséiert an allem. Sou, ech muss just richteg iwwerzéien. Sou, véier Franchisen sinn. Effektiv. Wéi ge gëschter, wéi ech dat gefrot hunn, mir haten de Rapport nach net. D'Ministesch hat de Rapport, d'Deputéierten net. Dat heescht, d'Deputéierten hunn, baséiert op deem, wat mer vum Auditeur gesot kruten, hir Fro gestallt. De Moien no, do hunn ech mer jo dee ganze Rapport duerchgelies. Well hei ass, wat do an deem Passage erausgëtt, déi véier Franchisen, déi aktiv sinn, sinn an engem direkte Lien mat OSL. An ech wosst et du gëschter nach net, wéi ech dat gefrot hunn. Mir wossten duerch eis Recherchen, awer mir haten nach net bestätegt vum Auditeur. De Moien hunn ech dat dann am Audit esou erausfonnt, schwaarz op wäiss. Sou, an dann den zweete Saz, deen ass jo nach méi interessant, qu'il n'y a pas de recherche active pour des nouvelles franchises. Dat heescht, den Här Walter a seng ganz Firmegeflecht, Hu guer keen Intressi drun, datt den aner Firmen dobäi kommen. Si wëlle jo dat Geld bei sech halen, déi 90 Milliounen. Déi hu guer keen Intressi drun, datt aner Franchisen do sinn. Also wann do bei der Madame Dieschbourg nach net d'Alarmglacke gelaut hunn, da weess ech net, wéini déi wäerten ugoen. Wahrscheinlech wann et, naja, vill ze spéit ass oder vläicht och ni. Voilà. Also ich mein, ich will lo bëssen den Bléck ginn iwwer den ganzen Problem vum Sujet. Super Drecks gëscht den am Moment do ass. Ähm, ich verstinn dofir net wie gëscht op enger Pressekonferenz en Regierungsmember sech kann dohinner stellen a soen an dem Audit ähm, wär alles schéin, rosa-rout, Einhörner géingen danzen. Ähm, deen Audit, deen, deen, dee weist vill Problemer op, e weist e strukturelle Problem op, werft Froen op, wéi dat mam Här Schmit an der Ëmweltverwaltung gaangen ass, dass dee dem Här Walter senge Firmegeflechter dat Ganzt konnt zouspillen. Ähm, et gouf en, eng Ausschreiwung, jo, dat rechnen, erkenne mer jo un. Déi Ausschreiwung gouf natierlech, wann ee se kuckt, zimlech limitéiert formuléiert, dass, Per Zoufall se, dat ass en Zoufall, ne? Dat ass en Zoufall, nenne mer dat mol, op dem Här Walter säin Firmengeflecht gepasst huet. Jo, esou, an den Här Walter, fir seng Saach, kann dem Staat Rechnunge schreiwen, hien ass jo Fournisseur-Client. Well ech soubal dat gëscht. Dat heescht, de Staat huet eng Preuve de payer an de Staat huet seng Facturen fir déi Servicer an hie weist Milliounen, Milliounen, Milliounen, eng Goldgruef, quasi wéi wann ee Geld géing drécken, iwwerweist, iwwerweist, iwwerweist, si ëmmer Facturen. Sou, de Staat iwwerpréift awer senge Kontrollen net. An der zweeter Ebene, dat heescht, d'Geld geet jo vun A, Staat, B, bei den Här Walter mat senger Superdax-Këscht, wou en do, Verwalt op der éischter offizieller grousser Firma an dann geet et op C an ab C ass de Staat net méi do fir ze kucken wat kritt wou dat Geld ass wat da ginn et jo Bilanen déi ëffentlech sinn an dat hu mer dann gëschter och an der Kommissioun gefrot an och déi Äntwert war erschreckend bis zu datt mer wierklech do mussen eng Kéier nobueren. Ech hat nämlech gefrot, ob en dann aner Firmen quasi just vun der Supportex Esch liewen, déi an deem Firmegeflecht vun Här Walter sinn. A wéi et schéngt, wann een d'Bilane kuckt, sinn do ganz grouss Elementer, dass den déckste Client d'Supportex Esch ass vun deene Fournisseuren. Tjo, Dir gesitt, dat Thema ass, dat ass komplex. Also ech muss soen, dat ass komplex. Mir hunn ganz vill Recherche gemeet, ganz vill Stonnen och elo. de Moien deen, dee Rapport, deen Audit, deen elo komm ass, detailléiert duerchgelies. An ech wëll net soen, datt alles schlecht ass an d'Madame Dieschbourg elo do risegrouss Feeler gemaach huet. Dat wëll ech och net soen. D'Madame Dieschbourg huet jo och, an dat rechnen ech hir un, mir an enger Question parlementaire geäntwert, datt si bis zu deem ganze Fall näischt wousst, tëscht der Relatioun Schmit a Walter, dat heescht dem Beamten, deen dat Ganzt ausgeschriwwen huet, an dem Firmegeflecht, déi déi Superdreckskëscht bedreiwen. An dat rechnen ech der Ministesch och grouss un. Wat ech e bësse Problemer dermat hunn, ass, datt keng Reaktioun kënn. Et misst einfach bei esou Saache méi Reaktioune kommen. Et misst jo eigentlech elo eng Lut ugoen am ganze Ministère, fir ze kucken, datt esou Geschichten net méi geschéien. An d'Superdreckskëscht wäert jo nach iwwer vill Jore lafe mat ganz ville Milliounen. An do musse mer elo nohaken. Mir als zumindest Oppositionsparteie si jo der Meenung, datt mer elo eng Kéier mussen den Audit, deen heiten Audit vu mir aus, e bëssen erweideren. Ech weess net, ob mer mussen nei ufänken, géing ech net soen. Mir maachen einfach deen Audit, wou mer elo hei leien hunn, datt mer higinn a mir soen, dee kuckt elo nach eng Kéier dat Firmegeflecht méi genau. Dat heescht, den Optrag, wou d'Ministesch leider net ginn huet, an dat ass e Bäigeschmaach, muss ech soen, wéi et ass, Wann d'Ministesch en Audit an Optrag gëtt a si vergësst eigentlech dat wichtegst Element, hu mer e Problem. Dofir froe mir elo an der Chamber jo och, fir datt den Audit eng Kéier erweidert gëtt. Dat ass keng grouss Saach. Also do géing een dann déi Bilane kucken. Do sinn der jo och vill, déi public sinn. Et kann een déi eenzel Facturen eng Kéier kucke vun de Fournisseurs clients, déi jo dann, an do spreche ech just den Här Walter Dewas ze ruffen, dat ass jo alles eng Persoun. Et ass net witzeg, muss ech soen. Dass een déi géing rofënnerfroen, wéi do déi eenzel Facteuren an alles zustane kommen, an den Audit dann deementspriechend beim Loyers Associé nach eng Kéier ufäerdeg léisst, kann een dann nach eng Kéier ausschreiwen. Mee ech mengen, déi Leit si jo do mat dran. An dat dote wär jo just e klengen Zousazoptrag. Dat ass jo net, dass elo e ganz neien Audit do ze maachen war. Also ech mengen, Dir gesitt, et ass nach ganz vill an deem Dossier ze maachen an et ass net wéi elo a verschiddenen Headlines, Push-News, déi ech gëschter kritt hunn, geschitt, guer näischt geschitt, guer näischt erauskomm, guer näischt Schlëmmes. Nee, de, de Contraire ass de Fall. An ech kann Iech just soen, also zumindest mir Pirate wäerten do dru bleiwen an wahrscheinlech och nach eng Chamberskommissioun do ufroen, nodeems mer den Audit engem Detail kucken. Et ass ee Blutt, datt mer gëschter fir d'Chamberskommissioun selwer an de Taten. Mir wäerten eis Recherchen elo nach eng Kéier nokucken, wat mer alles virun dräi, véier Méint schonn ausgepak haten, an dat dann elo och nach eng Kéier géigenchecke mat deem, wat an deem Audit erauskomm ass. Also Dir kënnt sécher sinn, Dir wäert nach vun eis héieren zu deem Thema an der nächster Zäit. Äddi.